आइ हम मूंगफली के पट्टी बनबा जा रहल छी त अहां से वीडियो के पूरा जरूर देखबे और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करबे या चिक्की मूंगफली के सेहो कहि सके छिए त गैस पर एकटा लोहिया ल लेलिए हैं सबसे पहले एमे एक कटोरी मूंगफली द देलिए हैं अब कम आंच क के एकरा चलबैत भूज लेबे तो देखियो मूंगफली भुजा गेले हैं खूब बढ़िया से

एहि कटोरीसँ लेने रहियै चिनिया बादाम आब ओहि लोहियामे एक चम्मच घी दऽ देलियै हँ तऽ एकरा घीके चारू तरफ लोहियामे लगा देबै फैला देबै कनि टेस्ट आओर बढ़ि जाइ छै ताहि दुआरे कनिक हम घी दऽ देलियै हँ अहाँसभ चाही तऽ नहियो दऽ सकै छियै अब जहन घी बढ़िआँसँ पिघलि गेलै हँ तऽ एहिमे सभटा गुड़ खसा देबै गैस के कमे आँच रखबै एकरा चलबै चाशनी बनबे के छै गुड़ के में पानि नहीं देबै बिना पानि के चाशनी बनेबै जे चलबैत रहबै देखिए चाशनी एते बन के तैयार भेले हैं तो हम पानि में एक बेर चेक कर लेबै जे हमर चाशनी बन के तैयार भेले हैं या नहीं भेले हैं पट्टी के लेल

तऽ देखियौ आओर एकरा हम दू तीन मिनट पका देलियै हँ तऽ फेरसँ एकरा चेक कऽ लेबै तऽ पानिमे दऽ देबै कनि ठण्डा भऽ जेतै तहन एकरा चेक कऽ लेबै जे बीचसँ ई कुट सनी टूटि जाय चासनी मसल गट्टी जेना नहि रहै टूटि जाय तेहन चासनी तऽ देखियौ एकदमसँ ललहन भऽ गेलै हँ तऽ ई चासनी बनि कऽ तैयार भऽ गेलै हम चेक कऽ लेलियै हँ तऽ ई टूटि गेलै आब सभटा एहिमे मूँगफली जे भूजि कऽ रखने छलियै से खसा देबै अब एकरा चलबे त बढ़िया से मिला लेबे गैस के कमे रखबे आंच के बंद नहीं करबे खूब बढ़िया से मिल गए हैं तो गैस बंद कर दिलिए हैं अब अहाँ के पास बटर पेपर है तो बटर पेपर या चकला पर में या कोनो थारी ल लेब या स्लैब पर में तो हम सबसे इजी तरीका अहाँ के स्लैब पर देखबे छी तो स्लैब पर में घी लगा दिलिए हैं आ बेलना में से हो घी लगा दिलिए हैं एगो बेलना ल लेब ओहिमे घी लगा दे के छै

तऽ देखियौ ओहिपरमे खूब बढ़िआँसँ ई सभटा चिपकि गेलै हँ आब एकटा चक्कू लऽ लेबै चक्कूसँ एहिपरमे निशान लगा देबै जे शेपमे काटैके हैत तकरा गर्मीमे तखने लगा देबै नहि तऽ ठण्डा भऽ जेतै तऽ ई नहि अलग हैत तकरा चक्कूसँ दबबै निशान लगा लैके छै

तऽ जमि गेलै हँ आब एकरा आरामसँ उठेबै आरामसँ जेना जेना निशान लगेने रहबै तऽ ई अपने अलग भऽ जायत उठा कऽ एकरा तोड़ि दैके छै देखियौ आरामसँ ई टूटि जायत देखियौ कतेक नीक बनि कऽ तैयार भेलै हँ एको रत्ती नहि लागत जे मार्केटसँ नहि अनलहुँ हँ अगर किनको नहि बतेबै तऽ पतो नहि चलतनि जे अहाँ घरके बनल छै ई बहुत नीक बनि कऽ तैयार होइ छै तऽ एक बेर अहाँसभ हमरा तरीकासँ जरूर बनायब कोनो दिक्कत नहि हएत बनबैमे सब चीज आरामसँ करबै तऽ। जेना जेना ई निशान लगेने रहबै ओहिना कऽ कऽ ई सबटा अलग भऽ जायत देखियौ कते नीक बनलै हँ देखियौ एकदमसँ टूटि जायत आरामसँ बहुत क्रिस्पी बहुत सुन्दर बनि कऽ तैयार भेलै हँ एकटा कोनो भी डब्बामे एयरटाइट डब्बामे बन्द कऽ कऽ राखि देबै तऽ एक बेर बना लेब तऽ एक महीना तक ई खराब नहि हैत ओहिना क्रिस्पी रहत खूब कुरकुरी रहत तऽ एक बेर हमरा तरीकासँ अहाँसभ जरूर बनायब एहि वीडियोके ज्यादासँ ज्यादा शेयर करबै सब्सक्राइब करबै लाइक करबै तऽ बहुत नीक ई हमर मूँगफली चिक्की या मूँगफली पट्टी कहि सकै छियै से बनि कऽ तैयार भऽ गेल पूरा वीडियो देखैके लेल बहुत बहुत धन्यवाद